Azul fell-awen a Leqbayel, a Tiqbayliyin, s umata anda ma tellam, anda ma tellam. Ah, lexbar yessefraḥen, amezwaru agi d lexbar yessefraḥen, wis sin d lexbar yesseqraḥen ciṭuḥ. Bɣiɣ kan a wen-id-iniɣ a Leqbayel,

Izik iziti tus don lḥirak, awen d-rnuɣ tayeḍ n ṛebɛa tiyraten mi zzin leswar. Si tselwit-agi awen d-nniɣ Ǧafra, c'est officiel, aḥuddu aḥunnu fell-asen. Au suivant a Leqbayel, au suivant rnu teddal i commune nniḍen, au suivant tesɛam lajṛa ameqqran ar Sidi Ṛebbi. Awen d-rnuɣ tayeḍ n ṛebɛa tiyraten mi zzin leswar.

D yiwen uɛekkaz akk i ɣ-yewwten, d yiwen uɛekkaz akk i ken-yewwten a Leqbayel, d aɛekkaz udabu, ad ttɛawadeɣ kan i lehdur-agi. Wagi d lexbar yessefraḥen, lexbar yesseqraḥen akka si malheureux, si malheureux, a nwala des des mères, nwala c'est pas la peine que je cite, ou balak tewweḍ-ken-in la vidéo, nwala des mères, je peux pas citer, Nwala-d imer qu'un reçu i d-yesteqblen des ministres s ubernus n Leqbayel. Kra i ɣ-yexdem udabu-agi, kra i ɣ-yexdem akkagi, on a vu des ministres, nɣan taẓri nekkini, steqblen-d, Iẓewṛes i bienvenu s ubernus n leqbayel ur s-fkan ara même pas lemmerni ur fkan ara même pas i lqima n ubernus ur quddren ara même pas Ɛli Ḥelli abernus ad fkeɣ abernus ad selseɣ abernus i nɛeddin awer iyi-d-yaf wassen mobilisons-nous a leqbayel ad selseɣ akka abernus I udabu, lministre, n udabu, udabu amesbaṭli, ad selseɣ abernus, abernus ça veut dire d taqbaylit, mačči d llebsa abernus akka i k-yenna Ɛli Ḥli. Ad selseɣ inkini taqbaylit, abernus ça veut yeǧǧa-yi-d jeddi abernus ça veut dire yeǧǧa-yi-d jeddi taqbaylit, mačči d abernus, lmeɛna-ines mačči d abernus, wamma-k tella llebsa yesseḥmuyen akteṛ ubernus a leqbayel. Il a des habits maintenant qui réchauffent le corps plus que le vernis soi-disant. Asselsa akini, asselsa il ministre d agu, asselsa vernis yani surfet-iyi qui ont refusé ad agu, ad agu i ikerhen tamaziɣt, qui veut exterminer tamaziɣt d teqbaylit.

Finalement, le problème de la Kabylie il y avait un problème صح c'est dans nos autorités locales à Leqbayel ha-ten-i wid i ɣ-iḍurren ha-ten-i tura wid i mi ara d-ɛellin tasfert wid i mi ara d-ṣefren Des gens pareils assen i d-sefran ama d des politiciens axir ṭṭiraz assen i d-sefran asmi ara d-ḥedreɣ le vote de la constitution neɣ acu n wacu le vote ara yilin assen i d-sefran akken i d-sefren i xali Datumi assen i d-sefran pour représenter la Kabylie ha-t-a i waṭṭan-nneɣ a Leqbayel finalement mačči agdud aqbayli akken ma yella il est contre il est contre adabu n Lezzayer amesbaṭli i ɣ-yesserwan lmerta.

I leɛnaya-m a lḥukuma n Dzayer, err-attaret i leɛnaya-m i wudem Rebbi, i wudem l'humanité, ur ten-id-teṣfir ara ili KDH akken i d-teṣfreḍ imezwura-nneɣ, ad teṣfreḍ-asen-id, ttaɛqalen, ttaɛqalen ṣṣut n tṣeffart, Anegrik Ayul, yedda-d udfel deg uneznaz, yefsi yuɣal d aḥemmal. Anegrik Ayul, win akk wid akken neḥseb d irgazen, win akken neḥseb d argaz, yenza di rreḥba n lmal. Anegrik Ayul, izem yellan yessexlaɛ, yedda d arbib s ucamal. Finalman, win imi d-sefren, melmi seččuren aɛebbuḍ-is ur t-id-tuqeɛ ara lmeɛna i teqbaylit, ur t-id-tuqeɛ la i teqbaylit, la la i taddart-is. Melmi i yeččur aɛebbuḍ-is d idrimen, uḍam ixeẓer akk d anekkar n taddart, ma ad s-yexdem Lizzie Coleali neɣ ad s-yexdem, ad s-yefteḥ un café littéraire neɣ ad s-yefteḥ une bibliothèque, il s'en fout, awi-d d acu ara iḥewṣ iman-is bac ad yaɣ akal, ad yaɣ akal ad yebnu lvilat, akk akka giǧǧan-a. Surfet-iyi, qlil n limmer Yapa vrem qlilit limer i ixeddmen au profit de taddart. La majorité des maires iɛeddan ils se sont tous enrichis d'abord eux-mêmes après accaḍ ma yugar-d à la à la peuplade de cette daïra neɣ de cette commune accaḍ après ma yugar-d. Tixer taɣawla. Tixer taɣa finalmu a leqbayel la mugad a lukan ad zmeteɣ a lukan ad d-griɣ en justice oh la mugad finalmu si les autorités locales i d aṭṭan nneɣ i tmurt n leqbayel si les autorités locales akken yebɣu yili i yettaken afus i yettɛemmiden voilà tanemmirt nwen partager partager partager dans tous les groupes a leqbayel Yesɛa lḥeqq meɛna uzayed anegrik ayul yedda-d wedfel deg unejnaj yefsi yuɣal d aḥemmal anegrik ayul win akken neḥseb d argaz inza di rreḥba n lmal d laẓ uqerru i d aɣ-yeǧǧan nessusem ur nhedder ur nettḥessis nugad aɣ teḍru am winna umi kkan aɛwin bexxren-as ucamar-is nugad aɣ teḍru am winna umi kkan aɛwin sefḍen-as imeṭṭawen aw Ččan-aɣ iɛwanen-aɣ ur sexdmen-aɣ imeṭṭawen-nneɣ, ad kečč laɛwin-ik wak sexdmen imeṭṭawen akken iyi lettrara, ad d-yeggri uqbayli yettru ad izzaǧǧaw deg imeṭṭawen, avec sa tragédie, ad d-yeggri uqbayli yettru ad izzaǧǧaw deg imeṭṭawen ma yufa win ara as-ten-yaɣen, meqqer ad d-iḥli ciṭuḥ deg idrimen. Asigraw. Anda llan lefḥul, anda-ten wid fintken, asɣar n lemtul zik qeblen uɣalen d lemtel, ad negri kayul, win iwumi ččuren aḍellaɛ ad iṭṭef abrid d akessar. Asigraw, Akwi tedda Leqbayel, faites leur barrage, il faut les leur faire barrage, mobilisez-vous, neɛya, neɛya ili-k ad d-yas. A nnger-ik a yul, imru a s-tillu, imru deg ufus umedyaz, yellan zzeg s lqima-s, a nnger-ik a yul, yeqbel yuɣal d aɛekkaz, yeččuc iɛeǧǧ s ayetma-s, ur isetḥa ur yenneḥcam, buxus, li buxus, li buxus, si grav, si grav, si grav, si grav. Wamma deg Sliman Ɛazem drus i d-yeǧǧa theddurin ɣef lecɣal-agi, ah neɣ Si Muḥ Umḥend, buddeɣ am Lezzayer ilha-d, ad tredmeḍ s lqedd rriḥa umi tgi cceḥ, rriḥa d wigi d likadiyas agi i ttaddra, rriḥa tefkiḍ-as azal, asmi yella zzman yeǧhed d idrimen i ulaḥeb, actaqen medden a lkettan, ltissu, llebsa, lqac ara lsen.

Umak Sliman Azem, ur mazal ara d-iniɣ, ur d-iqqim wayen d-ǧǧiɣ, acḥal ddiɣ ttnadiɣ almi wwḍeɣ s anda d-kkiɣ, sawaleɣ i wayen iɛeddan, acḥal ddiɣ ttnadiɣ almi wwḍeɣ s anda d-kkiɣ, sawaleɣ i wayen iɛeddan. Win yebɣan ad ten-yaru, lbaz yenfa-t bururu. Win yebɣan ad ten-yaru, lbaz yenfa-t bururu, uɣalen wwumen yesɣan, ur mazal ara d-iniɣ.

Sɛan kerwayaḍ, ar melmi a leqbayel ara tenneḥcamem, acu ara tawim yid-wen i leɛna Rebbi, a wigi ttprufitiyen čačaren iɛebbaḍ-nsen, ay at iɛebbaḍ meqqrit, k a ixelleq Yillu yettfakka, texḍem abrid n tnaṣlit, tnekrem ccetla-nwen, tnekrem tutlayt-nsen, aflaǧel uɛebbuḍ, texḍem abrid n tnaṣlit, sani la tetteddum akka? Xas trebḥem di ddunit ur tettawim s aẓekka yaqessam ya ddin uqabac nwen. Nker wayab, anker wayab mazal mazal hata ilemmaḍ-nneɣ finalement a Leqbayel hata ilemmaḍ-nneɣ, lemmaḍ-nneɣ d annect-agi. Dɣa d annect-agi i d lemmal-nneɣ. Ad qeblen. Ferr-t win mi d-sefren kan d tazza. Anɛam Sidi, taḥta amrak Sidi Cukran, ssenger Bni Wiwi, yiwen ur d-igri, ddin yemma-s uɣalen-aɣ d Bni Naɛam. Naɛam, Naɛam Sidi. Hum! Sidi Rahba, ah, tay waṭṭan.

Ay ay ay mara kfken la ura ḥwaǧen inagan ils ont pas besoin de témoins fiḥel laqud yettarun fiḥel le notaire fiḥel ur ţsqizziben ur xeddɛen ur ţnuzun s imelyan melmi ţ-iɣna taɣect-agi ur ţnuzun s imelyan les années soixante-dix-sept neɣ melmi? Imal dija imelyan swan d imelyaṛen n tura akka! Ur sqizziben, ur xeddɛen, ur ttnuzun s imelyan ad rẓen wala ad knun. Ah, tura ttnuzen presque un million deg imir d amelyar, tura ttnuzen s txemsin n tmelyunin, asefk d un million ad isemmeḥ kullec.

Tikna a weltma n Glak. Amdan ma txuṣ-it tidet, ula d as-d-yexdim limin. Aɛeqqa yeǧǧan tirect, aɛeqqa yeǧǧan tirect d ikaddias, d wid yakk i d-uddreɣ, i lmal i mi-t-ttawin, ad tuɣalem d aferfa ar Waɛrab n Rudabu-yagi Saba. D akerfa i tuɣalem, ur tewwiḍem ara même pas d lḥebb. Lbaz ma ixuṣ-it udrar, afrux kan ad as-semmin, kkret ad teddum ad nruḥ. Ah, ixuṣ-iken udrar, ah les cabilcaddes, ah, ah, neɣ ah les politiciens, ah les politiciens, ah, ah, axir ṭṭiraz. A lbaz ma ixuṣ-it wedrar, a kunwi d lbizan yella kabili kan, ad teffɣem akkin neɣ? Des tout petits oiseaux, d abexxu, d ṣibbus, tuɣalem d ṣibbusat, ça va? Et c'est une réalité. Ay agad ay at iɛebbaḍ meqqrit.

Ad yella lemmik n ubeṭṭu n ugni ad t-id nsekred tu vas l'écrire en arabe c'est pas le prénom en arabe Wulida Wulida ɣilas ttanefneɣ zeɛma ɣilas tura yella kabili ɣilas Jugurta anda niḍen walu Bombardes melmi kan Lbiyar ilindi walu eh même pas même pas le prénom ah Wulida ɣilas Djabla Yya umah, acuɣer akka? Acuɣer mačči, acuɣer mačči s tutlayt-iw, s tmeɛmrit-iw ara d-iru? Ad tḥaṣiḍ, ad tḥaṣṣeḍ ay Aqbayli i la vraie patrie! Acimi qqaren la patrie? Acimi qqaren ruḥ a lwaṭan? Badaɣ d tbrufins avec des mots-agi qui sont issus dans l'islam.